Mae gemau fideo yn dda a bob dim, ond weithiau chi angen rhywbeth bach mwy, rhywbeth bach go iawn, rhywbeth bach gallech chi gyffwrdd.
Gem o Monopoly, Daf?
Gemau bwrdd. Gemau bwrdd. Mae hyd yn oed yr enw'n swnio'n ddiflas, yn dyw e? Board games. Board games. Monopoly, Cluedo, Risk, o, jyst saethwch fi. Ond dyma'r peth, mae 'na gymaint o gemau gwell allan erbyn hyn. Wedi cwbl mae gemau cyfrifiadur 'di newid gymaint ers dyddiau Asteroids a Pac-Man, ac mae gemau bwrdd 'di gwneud yr un peth. Chi'n cofio iste mewn carafan yn chwarae Monopoly yn blentyn? Oedd hi'n amlwg pwy oedd yn mynd i ennill ar ôl pum munud, ac oedd yr gêm yn para orie. Ac os oedd unrhyw un yn cael ei gnocio mas, 'na hi wedyn, dim byd iddyn nhw wneud ond ymtwydlo ei bodi e, neu unrhyw rhan arall o'i corff. Ac oedd e'n glawio ti mas. Dydy pethe ddim yr un peth heddiw, mae geme'n llawer mwy agos gyda pobl yn dueddol o aros i fewn fwy tuag at y diwedd. A hefyd, Dydyn nhw ddim mor dibynnol ar lwc y dys. Erbyn hyn mae gemau bwrdd yn ddiwydiant mawr, a dim jyst ymysg hen bobl a hipsters chwaith. Dyma Settlers of Catan, gêm fodern sy'n cnocio Monopoly i mewn i het. Yn hon, dyn ni'n trio coloneiddio ynys gan ddefnyddio pethau fel pren, clai a defaid.
Swnio'n debyg iawn i Sir Fôn i fi.
A brwydro yw'r gair. Chi ddim di byw tan chi deimlo casineb pur at rhywun jest achos bod nhw di dwyn dafad ganddo chi. Ffraeo?
Da ni'n camu'n beryglus yn ôl i dir Monopoly fyma. Fyddwch chi'n gweithio fo'ch gilydd yn pandemic i achub y byd rhag salwch? Felly gawn ni bach mwy o undod ffor 'ma 'lly. Dyma'r Dadi, un o'r geme gore sy erioed i gael ei ddyfeisio gallech chi sgwennu PHD ar y holl fecanweth sy'n digwydd yn y gêm. Ok, bydd neb yn darllen e, ond gallwch chi wneud. Mae sawl ffordd o golli, ond dim ond un ffordd o ennill. Ac efo amser yn brin a bob un symudiad yn cyfri, fyddwch chi ar biga'r drain tan diwedd y gêm. Garanti. Wow wow wow wow wow. Be ti'n feddwl Tine? A fi'n mynd i Mumbai.

Oce, ella bod ni'n colli'r pwynt mynwyn bach. Ella bod dadlau yn rhan o'r profiad. Sim ots pa gêm 'da chi'n chwarae. A does 'na ddim un gêm sy'n beryg o greu fwy o dadle na Cash and Guns. Ma' 'na gunne foam for God's sake. Mae fo 'di efelychu diwedd ffilmiau fatha Reservoir Dogs, pawb yn pwyntio gunnau at ei gilydd ac yn dadlau am sut maen nhw'n mynd i splitio'r pres. Yn bound to fywioggi unrhyw barti. Cyn lled eb chi ddim roi gynnau go iawn yn y bocs a dim rhei ffowm. Ie!
Nes di hwnna unwaith do? Sôn am bartïon, ella bo chi'n gyfarwydd efo hwn. Parti mewn bocs, os fuo yna un erioed. Nawr, mae Cards Against Humanity wedi gwerthu mwy na unrhyw gêm neu degan arall ar Amazon yn y tair mlynedd diwetha', gan brofi fod gemau bwrdd yma i aros. Mae'r rheolau mor syml, y llyth rhywun o flaenau Ffestiniog i dallt nhw. Mae un chwaraewr yn chwarae cardyn efo brawddeg arno fo, a mae pawb arall yn trio llenwi'r blanc yn y frawddeg yna efo'r ateb mwya' ffynni posib. Er enghraifft, I got ninety nine problems, but blank ain't one. Císh.
Does na run parti yn y tair mlynedd dwetha lle nag os gêm o Cards Against Humanity wedi gael ei chware. Ok, gallwn ni ddim profi hwnna, ond ma fe'n ffaith. A dim jyst nerds fatha fi a Daf sy'n chware hwn chwaith, na'r un o'r gemau 'da ni 'di trafod heddiw. A sdim ots pwy sy'n ennill chwaith, 'di'r llyfryn yn Cards Against Humanity ddim hyd yn oed yn deud sut ma ennill. Y profiad sy'n cyfri, cael sgwrs a laff efo'ch ffrindie, a does dim un profiad yn cynnig yr un peth i chi na gêm bwrdd. Wel, da.